Ki te whei ao, ki te ao mārama. Haka ngahau, he whakaaturanga o Te Ao Haka, ka tū ki Tāmaki Makaurau hei whakanui i ngā tau 50 kua tū nei te whakataetae o Te Matatini. Ko te Wharekura o Rākau Mangamanga te kaitautoko i tētahi rā tauhokohoko ki Rarotonga hei whakataerangi i ngā pakihi o te iwi. Ā, he rangatahi paetahi nō te tonga o Tāmaki kua ako i te reo Kōrea i tētahi karaehe e whakahaerehia ana e te kapa rangatahi o Ōtara. Kaiakuiti, kaiakurahi huri noa i te motu, rarau mai ki te ao marama. E tangihia ana e Ngāti Whakaue tētahi wahine nāna nei i ārahi ina tikana hauora i te rohe o Te Arawa. E 91 tau te pakeke o Inez Kingi ka mate nei i Rotorua. He nēhi niho o mua, nāna tonu tētahi o ngā ratonga hauora Māori tuatahi i whakatūria, arā ko Tunohopu Health. He rā tōna whakamahi i nā rongoā Māori, Pākehā anō hoki. Ko ia hoki te kaiwhakahaere o tētahi whare tiaki i te huna waranga Māori. Mēnā rā tōna niho, kore utu ki te taha o nā tauira pakeke o te ao niho. I tohua te Kāhui Hirana o Aotearoa i te tau 2000 mō wāna mahi i roto i te ao hauora. Ka nehua ia ki te taha o tōna hoa rangatira kua mate nei, o Pīhopa Kingi ki te urupā o Kauae. Hoki mai ki Te Ao Mārama, e ai ki nā tatauranga a Te Tāhuhu o te Mātauranga, kotahi te tauira o te tokorima i wehe i te kura i tērā tau kai raro iho i te 17 tau te pakeke. Tata ki te 13 ōrau ōna tauira i wehe i te kura i tērā tau kāre ā rātou tohu NCEA, e 21 ōrau noa iho ō rātou i eke ki te taumata tuatahi. Ko nā whika whakaū, kai raro e putu ana i waena i na kura pae raro me na tauira Māori. Ko tā te hea o te rōpū Tumuaki o Te Tai Tokerau, ko tā Alex Solomon, i wehe tōmua ētahi i te kura, ko te urutā te take, enari arā etahi atu i whai mahi. He kaihaka nō nā kapa haka e 50 i Aotearoa me Ahitereria i pōhiritia i te rā nei e Ngāti Whātua ki Ōrākei ki tō rātou marae ki te tirotiro i ngā mahere mō Te Matatini ka tū a Te Tauhou hai āpōpō tū wai rātou katoa ki te atamira i te kaupapa haka ngahau. He whakaaturanga e whakanuia ana i nā tau e 50 o Te Matatini.
Tīwaha ake ana Te Reo Makaurau o Tāmaki hei rāhiri i ngā māngai o Te Matatini me ngā mātanga haka o te motu ki Takaparawhau.
Inō mātou te whiwhi i tau mai ai a Te Matatini me a tōna nei a Hikuroa ki runga ki tēnei marae o tātou, ki Ōrākei, a nō mātou te whiwhi. Hoi anō, hei ta rangi nei ka ka haria haeretia tēnei whānau nui o Te Matatini ki ngā wāhi teitei, ngā wāhi tapu o Tāmaki Makaurau, ki reira ā, kōrerorero mai ai i ētahi o, o ngā kōrero nui o te wāhi nei. Ā, kātahi ka tae atu ki ngā anawai, ā, ki taua takiwā ka tū a Te Matatini-a tērā. He māngai ō Mātaatua i tāmō atu i tēnei rā, kua kotahi atu ki te tangi atu ki a Maia Wharekura, Manukura Tāne o mua o Tūtarakauika. i mate inanahi rā. Rā ka puta hinahi ngā whangapū. Ka maumahara tātou i ngāi wareware mōna. Engari rātou kua tae mai ki Tāmaki e hīkaka ana nā te mea kua rua tau nō te huihuinga kapa haka whakamutunga. Me mokemoke ka tika. Hoi anō, i roto i aua tau e toru kei te haere tonu, ko tā mātou kaupapa o Te Matatini i tiakina te whakapapa. Kei te tiakina tonu te whakapapa, hoi anō, kua mahea, kua huaki mai ngā kēti o te ao kia tae mai ki roto i a tātou. E iwa nga kapa ka eke ki te atamira whakangahau āpōpō. Kia mātakina rā e te whitu mano neke atu. Taku mōhio ka whakanuitia me kī ngā Life Members i te tuatahi, engari he whakanuitanga tēnei mō te 50 tau o Matatini me te 50 tau mō Tāmaki Haka. Ko te puiaki tēnā o te hunga kaihaka. Otirā, ō rātou mātua, ō rātou tīpuna, ā rātou tamariki mokopuna, ko te reo te take me ōna tikanga, hei te pō ka hākaringia, ka whakanuia e tātou te 50 tau o Te Matatini. Hei te pō ka whakanuia te 50 tau o Te Matatini, ki tētahi hākari i ngā anawai. Arohamane, Te Ao Mārama.
Nā, i rongo koutou i taua pūrongo, i kapohia ake a Maia Wharekura o Ngāti Ranginui e Hine-nui-te-pō. E whā tekau mā rua noa iho tōna pakeke, he kaiako, he kaiwhakataki hoki o te kapa haka Tūtara Kauika ki Rangataua, te kapa tuatahi nō Tauranga ki te uru ki ngā whakataetae o Te Matatini. Ka maharatia a Maia mō tōna ū ki te whakaako i nā kōrero tuku iho nā tīpuna ki nā rangatahi o Tauranga. Kai te marae o Ōpōpōti, kai Maungatapu tōna tūpāpaku e takoto ana i tēnei wā, hei tēnei Rātapu nehu ai. Ka hoki whakamuri ai a Tini Molyneux i te wiki manahau o te ato rangapū kua hori, arā ko te panatanga o Jane Shaw e te rōpū kākāriki. Nā Karere Rangirua i tukuna e Chris Luxon, kaiārahi ōna inarakinga pae pāpori, me te āhua hauwarea o te ao ōhanga i raro i ngā pēhitanga o te wā.
Ko te huripoki i ngā tohu āhuarangi mōrearea te take nui ki te rōpū kākāriki, hoi anō he take mōrearea anō kua tau mai ki mua i te aroaro o te kaiārahi takirua i a James Shaw. I am standing to be co-leader of the Green Party. I rauparatia ināianei e mau ana māna matimati Noho wahangū ana te pāti. No, I'm not going to enter into that debate, thank you. Engari ki ētahi e kore he tangata atu.
Ko au tētahi o ngā tino kaitautoko a te Tumuaki Tawhito a James Shaw. Hard for many people to believe, but he's the sanest among them. James Shaw, kia kaha, kia maea, kia manawanui. Ahakoa nā whakapae, kotahi te tangata e whakapōrearea ana. Mā te kōrero, ā, ko tērā te kai o te rangatira. I hope they get themselves organised and listen to each other and come to a consensus soon. I'd like to see them do a bit more of that and a little less navel gazing. Mister Speaker, mahalo, aloha, talofa and warm Te Puke greetings to. Hoi anō mō te kaiārahi o te rōpū Nahinara a Chris Luxon, i Te Puke, i Hawaii rānei.

Nau mai anō. Nā te mate ko Whiori, i tauheke te tonu i ōna pakihi me te ora o te iwi Kuki Airani ina tau kua hori. Heoi, kua tāmata haere i te huakitanga o nā ārai whenua mēnā kaupapa whakaora ina moutere. Ā, ko Te Wharekura o Rākaumangamanga te kaitautoko i tētahi rā tauhokohoko ki Rarotonga i te wiki nei, hei whakatairana ina pakihi o te iwi.
Ko tā te ihu o ngā pakihi o Rarotonga i tēnei rā tauhokohoko. This is when our friends and families from the Paenua, from the outer islands of Rarotonga, travel here and bring their products to um, to sell. Kua rere atu ngā tauiro o te wharekura o Rākau Mangamanga mai i te rū o Waikato ki tēnei ipu karea o Ngāi Māori hei tautoko i te kaupapa, hei kawe i ngā mahi Māori Ki ēnei uri o tātou. He kaiako a Ora rāua ko Leilani Kihi i te wharekura, he piringa pakihi tō rāua i te tira whutupōro o ngā Chiefs. Ko te mahi tahi o ngā tikanga hoko me ngā tikanga Māori te aronga o ā rātou akoranga ki ā rāua tauira. Ko te pākihi nei he huarahi mā ngā tamariki e taea te eke panuku ki roto i te ao pākihi nei. Mai te tū ki roto i te mahi, ki roto i ngā tūnga ki te mahi, ki ngā chiefs, ki ērā atu o ngā kaupapa. Anō nei ki te kite i te āhuatanga e pā ana ki te ao Māori. E hiahia nei te ao ki te hunga Māori e haka nei, e whakamahi ana i ō rātou ake kaupapa, ko te mea tāpiri atu ki tēnā, Kia whai pūtea engari kia whai oranga mō te whānau.
Engari ko ngā pānga o te mate urutā, kei te taumata tonu o ngā whakaaro, kei te mau tonu i ngā here, ā, e toru noa iho ngā pakihi nō waho atu i Rarotonga i te rā tauhokohoko nei. Small businesses did suffer because they're the first, they're the most vulnerable on the market. So they did suffer in terms of

Kua kitea i tēnā, e rite tonu ki te wā kāinga, i te wā ka aukati tēnā wāhi ki te aukati tēnā wāhi, mā ngā iwi, mā ngā hāpori o tēnā rohe, o tēnā takiwā, o tēnā takiwā, mā rātou anō e whakaorangia i ō rātou hāpori, i ō rātou iwi. We're hoping that some of these products that's on sale here will actually make it into the international market, will actually be exported to overseas markets for the benefit of The supply is here. Ā, mā te ngākau tangatanga me te manawaroa ka ora te iwi. He roini Waikato atu i Rarotonga, te ao mārama. Annyeonghaseyo!
He mihi kōrea tēnei e kore pea e rongo i tētahi rangatahi nō Tāmaki ki te Tonga. He paetahi wēnei rangatahi o tētahi karaehe kōrea i whakahaerehia e Te Kapa Rangatahi o Ōtara. I tae atu tā mātou karere a Candice Luke ki tō rātou kaupapa whakanui.
My Soul ki Otara, he huinga iwi ki te Ikapahi nui a Kiwa.

a ahurea. Heoi, ko te whainga nui a ēnei akonga, he wheako, he mohio, he māramatanga.
So being able to experience ethnic diversification, especially here in Otara, it's been nothing short of a blessing and it's so cool to see. He riri kenge i ēnei tiriti ina tata e hirahira nui ai ēnei tūmomo hui.

Heoi, kei muri i ngā kaponga a Howie me ngā waiata karawhiuwhiu, ko te aroha o tētahi ki tētahi.
Especially when it comes to respect within our culture, putting people first, he tangata, he tangata, he tangata, all of it just, all the similarities are just so close and I think that's why we love it so much and we learn it so easy and gel so quickly with it. Nō te kapa o Ola Squad te nuinga o ēnei ihuputa. Nā rātou ēnei akoranga K-pop i whakatū ki Otaro. Nō te marama o Mei ka taha ake nei, ka kitea ake ō rātou kani ki te taumata K-pop o Aotearoa Round of the World i Poneke. Hei te Hepetema haere ai tēnei kapa ki Kōrea mō te kaupapa Changwon K-pop o te ao. Candice Leck, Te Ao Marama.
Na ko a koa Cinzia Jonathan no Indonesia i te reo Maori ki a ahei ai raaua ko tona hoa rangatira a Mike ki te whakatipu i ta raaua kotiro ki te reo. Na te ma tau o tona reo i whai waahi ai ia ki tetahi kiriata reo Maori hou, ko Muru te ingoa, hei kai whakaari. Hai te marama e tu mai nei ka puta te kiriata ki te ao. I kōrero ahau ki a Cinzia i kō ake nei. Tēnā koe Cinzia, nau mai ki te hōtaka o Te Ao Mārama. Tēnā koe. Tuatahi, ko te nuina ōna kaiwhakaari he reo Māori, nē, nā ko tāu he tākuta nō tāwāhi kai te rohe o Tūhoe e mahi ana, e noho ana, i pēhea? Hū, um, āe, pai tērā, kei te āhua āwangawanga ahau ki te whakaputa i te āhua nei o Doctor Foon, engari, Āe, i āwhina mai ētahi o ngā kaimahi i reira ko um, Hori, Hori Ahipene, āe, i tino um, tiaki ia i ahau, uh, i ahau e noho ana ki te mahi i reira, um, ki te whakaputa i te āhua nei o Doctor Fu, nō reira. Pai. Pai.
Na, he, he kai whakaawe koe mō nā akoranga reo Māori. Tēnā kōrero mai uh, mō tō hiahia ki te whai i te reo Māori?
Um, ko te take i ako ahau i te reo Māori, ko te take tuatahi, uh, he oha ki tērā nā te māmā o tōku tāne, Ā, kia ako ahau i te reo Māori, nō reira, nā tōna ohaki, arā, ka ako ahau i te reo Māori. Engari, atu i tērā, ā, kei te pirangi ahau hoki ki te, ki te mōhio ake i tēnei ao Māori. Nā, ka pēhea te mōhio ake, ka pēhea te uru ake ki tēnei ao Māori, arā, Ko te reo Māori tērā, te take, nō reira, kia.
Nā, he kaiwhakaari rongonui, nē, i roto i te kiriata pēnei i a Cliff, ā, engari, kei te mōhio pai koe ki a ia, engari he aha te wero nui māu i roto i tēnei kiriata hei kaiwhakaari?
Oh, ko te, ko te mea tino nui, ko te whakamā, nā te mea ehara ahau i te kaiwhakari, I'm gonna let her at all, nō, oh, koinei te, toku wā tuatahi i mua i te kamera, nō reira, koirā te, te, te, um, te uauatanga o tēnei mahi, atu i tērā, ia, ki te whakaputa i, i tēnei awa o Doctor Flynn, um, just to, just to, um,

Yeah, um, express what Doctor Foon is like. He just gave me a brief of, oh yeah, koinei a Doctor Foon, ka tae mai i tētahi atu wāhi, he, he tau, tau iwi, engari, uh, kua noho roa ia ki, ki, ki te whārua, nō reira, kua mau ia i ngā reo o te whārua hoki. I te timatanga, i pirangia hoki kia kōrero ahau i te mita o te whārua, engari ki toku whakaaro nei, hei, Um, ehara ia i te tangata nō te whārua, ākene pea i ako ia i te reo Māori i Rotorua pea, i tērā atu wāhi kē. Nō reira, kei te pai mēnā ka whakamahi au i te mita o Te Arawa, ai, pai tērā, ai, me haere, ai, ka pai. Nō reira, ia, ia, te whakaahua, te, whaka, te whakahua o te, o te kōrero, o te āhuatanga o te mita tofu, koirā te auahua. Cinzia, Tino nīti koe, tau koe, tau, tau kē koe. Ā, kia ora, Cinzia. I wau nā kōrero, tēnā koe i whai mai wā ki te kōrero ki a mātou mō tēnei take. Nā mihi nui. Tēnā koe. Cinzia Jonathan E hoa mā. Nā, he whakatā poto kai te haere, kia ū tonu mai. Hoki mai anō. I te whakataetae UFC i Dallas, Texas, i whakawhiua nā kupu Maniheko ki a Kai Kara France e te hunakai mātakitaki i tae atu. Kei Dallas tā mātou ake a Pōtaka Maipi e whai haere ana i a Kai i tana whai i te taitara kōmāmā, ā, kia huri tātou ki a ia ināianei.
Tēnā koutou, āe, kei te taiwhanga ahau i Dallas, Texas, ki roto i Amerika nei, katahi anō ka mutu te uiui o ngā kaiwhawhai, otirā ngā kaimeke i roto i te whakataetae UFC 277, me taku pukuriri ki te hau kāinga e kangakanga ana ki tō mātou tangata nei a Kai Kara France, nō rātou te hau kāinga nei, E pātata ana ki tēnei whenua o Mehiko, nō reira kei te tautoko rātou i a Brandon Marino. Hoi anō rā, kei te tino pukuriri mātou o Aotearoa i te kangakanga me te hāparangi o te hau kāinga ki a Kaikara. Hoi anō, me mātakitaki i tēnei pūrongo o te rangi nei.
First to the stage, in all action striker from New Zealand, who's won three straight fights, including two by knockout. This is Kai Kara France.
He taumaha te wāhanga uiui i puta mai i ngā waha o ngā kai mātakitaki o te hau kāinga.

E rua ngā rā kei te toi i mua i te pakanga o UFC 277. Last fight was pretty excited right so I'm not expecting a a some like crazy change talking about the the excitement you know he's a guy who loves to go forward and loves to put pressure and throw the right hand and man I prepare myself for another war man I'm ready for whatever I have too much respect for Kai let me win this fight this Saturday and we can talk about it You know the Kai that fought Brandon back in 2019 isn't the same Kai that's standing in front of you today um, I've got so much more experience now being a father being a husband I've got more purpose and uh, I'm just on another level so You know congrats for Brandon for what he's done since we'd fought you know going on to win the title uh, but it's my time so you know you know Dallas Texas I love being out here you know I'm a long way from home but uh, I'll show you why I'm the best in the world. Nui ake i te 140 miriana te iwi o Mehiko, 40 miriona e noho ana ki Amerika.

That's why I'm fighting for this belt, so you can just sit back and uh, be on my prelims.
Ai, kei te pukururi tonu au, kāori au e taia uh, te tuku pātai uh, ki te mininga. Hoi anō rā, hei te rātapu e tū mai nei, ka taia e koutou te mātakitaki i tēnei o ngā whawhai nui, tēnei o ngā whawhai roa i waenganui i a Kaikara France. Me Brandon Marino i runga i a UFC 277. Hei te mutunga o tērā, ka whakaatu atu a Te Ao Toa i ngā uiui me ngā kōrero katoa o tēnei taiwhanga, o tēnei whawhai nui whakaharahara. Na ko Paul Tucker mai pi tera atu i Dallas. Hoki mai ki te kaina nei, whakatau wai na kura o Tamaki Makaurau ki runga o Papakura i te ra nei mo te whakataetae hakinakina o te mahepohepo. I tāiri te tono mana nei mōna tau e rima, nā nā pēhitanga o te mate urutā, heoi, kua hoki mai anō te whakataetae i waenga i nā kura. Anei te pūrongo a Mārena Mane.
Neke atu ki te 300 ngā tauira me ā rātou kaiako, mai i ngā kura o Ngā Tapuwae, Te Kura Kaupapa Māori ā-rohe o Māngere, James Cook, Me ngā puna o Waiorea ki te whakataetae. Ana, koia, koia te tino ia o tēnei kaupapa, he whakahuihui i ngā kura Māori, ā, ā, kia Māori ai te kaupapa, ā, ā, kia haka ai te haka, ā, kia rongo, ā, kia, kia rongohia ai, ā, tātou i te, i te wairua Māori. Koirā te pai o ngā tauira i tēnei rangi, kai te whakataetae, engari i runga tonu i te māhekohekotanga. Ko James Cook High School te kaihautū o te whakataetae i tēnei tau, ā, hei tā Matua Hammond, ahakoa ngā pēhitanga o te urutā, e hīkaka ana ia kia tū anō tēnei whakataetae. Kua rima tau e moe ana te kaupapa, ā, nā runga anō. I te mate kōwhiori ērā atu āhuatanga katoa nā runga anō i te huhu o nā mahi kai roto i ō tātou kura. Mōku ake, otirā mō nā kura i tae mai i te rangi nei, ko te tino hiahia kia rewa te kaupapa. Tīmata ai a Te Māhepohepo 15 tau ki muri, ā, i tū ai hei whakakaha ake i ngā hanganga o te ao hākinakina. He wāhi mō te oranga o te tinana, te oranga o te reo, me te whakapakari i ngā pukenga kai tātaki i te ao hākinakina.
E pai ana te kite i ngā kura katoa nō Tāmaki Makaurau me ngā mahi whakawhanaungatanga, ahakoa he whakataetae, he whānau katoa, he whānau tahi tātou, ā, āe. Tino rawe ana ngā mahi. Te kite atu i ngā rerekētanga o tā rātou reo, tā rātou tākaro, tā rātou whanaungatanga. He pai ki te kite i te mahi tahi, ki te kite i oku hoa mā tētahi atu kura. Probably just getting to spend a lot of time with the boys and uh, playing against other schools. Te whakawhanaunga oh, me te tākaro hākinakina hoki. Puta ai te ihu o ngā puna o Waiorea i ngā whiringa toa ki tō ngā tapuwae taha i te netipōro me te whutupōro, mārena mane, te ao marama. Kina matapae huarere ināianei, hei te pō ka heke te ua ki Kaitaia, hora te marangai ki Tāmaki Makaurau mai te uru, kōnehunehu te ua ki Rotorua, ka paki engari ka tāmaru haere ki Turanganui-a-Kiwa, ka kaha haere te pupuhi o te hauātiu ki Ngāmotu. He ua ki te taone matua hai te ahiahi rite tonu te korero ki Whakatū he hukarere te matapae ki Ōtautahi toru tō raro noa iho ki Tahuna waiho pai he hauāuru ka pupuhi kāti koina tā te ao mārama e rau rangatira mā noho haumaru atu i enei rā whakanā.